Abiba nyathina, iwe nego ng'ato. Ikia. Adwa ni tijni kaweni, adwa ni in emi ginene idhi kode maber, iwinjo? Nikech an ato koro asewuok kae. Alo, mondo ami teko mag juogi chungi. Abibi koro wadhi. Ei, ei, ei. Wadhi adhi. Ng'wed ma. Wadhi. I, i, i, i, i, i. Oduga ne kon. Chak ing'wed ma. Ma, ma, ma, ma. Ei, man. Ei. Wadhi. Ng'i wang'a. Ma e tich maber. Jachien ohewo Nyasaye gi teko. Jachien ohewo Nyasaye gang'o? Eh, koro kik mindi adwa ni winja maber. Nya- Jachien ohewo Nyasaye gi teko. Koro ki- ki- ki ng'ato wuondi ni pasa moro dhi biro ka. Iwuondi ni olemo. Gima Nyasaye konyo onge iwinjo. Jachien ohewo Nyasaye gi teko. Koro yedhe ere kaka koni? Tang' ne yedhe mag koni go. Ma kiriwo gi ma tinego ng'ato. Eh, Ma kiriwo gi magi to itimo ng'ato.

adwa ni koro katho to nyithindu modong' ka eh. ipidhogi maber gi gini koro kik idhi ni somo muma gini ni idhi e kanisa eh. kanisa gima konyo kata be nadhi kanisa ma weyo gima aduogi ajuoga ka ajuoga ni ber gini ber eh. koro yadhi mapuonji ka kik imilri ni wito giwinjo to an be nyaka tim kaka inyisa koro tim kaka koni koro luora king'ena ni baba koro Wadhi. Wang' gini, kaw ma, kaw ma. Mak ma. Mano kaka to biro iri kata inyalo siemo ok winjo. Eh. Iyudo yath moro inyalo gimoro maber e iye kae. Eh. Koro kata ng'ato okeloni gimoro kik ikaw kik ikaw kapok ithiedhe maber iwinjo. Mm. To eh, ne pasta cha be koro ang'e ni kosewuok biro dala ka Mm. ok odwar e tugo iwinjo. Mm. Koro aringe ni koro atho. Mm. An koro aonge wach an adhi. Koro ti gi tijni maber in koro in- eh akoda Malos dala. eh Ma ritgi ma gibed madongo. eh Ambe apuonjgi gi. Kirise Kise retire. Omera.
Ka puonjni.
Eh, koro gavana yedhe kaka kana koni.
Ma mm. kiriwo gi ma to mm. nego ng'ato. To ma mm. kiriwo gi ma to rano ng'ato. Hey! Hey! Hey!
Baso. Eh, ma kisiemo ng'ato nyalo tho. Koro Ana ana koro mondo warit pasta no. Customer kobiro ka tere ni wuok awinjo. Eh. Awuo kode mokwongo koa ni duogo. Eh. Mera.
Eh. Sasa chela pim ni gimoro e gweng kae. Pim nane. Hmm. Omera sani weche mag nyiri an sani weche mag nyiri ola. Eh, atema jok kodgi. Eh. Nyiri chamo ji. Nyiri chamo ji ma nyiri chamo sani wang'o bet bwana. Nyiri chamo ji. Koro gin tinda ro iko ayuko jamna ayuko jamna kum jo siasa mera ayuko jamna kum jo siasa. Sasa ne olo kubi jamna ndi. To pesa winja tigo kum malaya. Eh. Ah. Do sana dong marach mang'eny. Kan ani ino simba pina ni. Sa e pina ngino seduogi bende Manchester United sani gocho gi Netherlands bwana. Hey, dog no go to one. Ome, ome hivi ka Premier League, karo ni dala no sakaji Manchester. Ome, right hivi wanda ne, afimu kuma watim. Sani ada medi paro mori ne. Ma paro ma paro bacho jadi yare. Mondo pid pesa maber. Ajuka mon tie gwen kai, ajuka cha, ajuka yani nyaka kisi bwan. Oh. Nyaka joluya ti biro ire. Wana mwa cha gwen kata

Iye rach nyathi cha keno dwaro tim ni ang'o. Ko ajuoga cha. Pacha mane paro kama. Ajuoga cha gima onya timore maber. Odhi watine pesa, in pesa maloka gomba gomba. Ajuoga cha ngadi ni koko tine pesa maloka. Onyalo hero marach, kendo onyalo onyalo mor gi dhi loka mi kata moro nyathi cha. Onyalo onyalo kata were go kanyo. Ma nyathi odong ka denyo kanyo. Kasto omiwa yath.

Kairo kiny wachak kiny. Kiny wachak kiny. Eh, kiny wadhi kendo kiny. Oma kare ne tim kama. Eh? Wanere bwana. Imos na janyuol inje. Madhi moso nige maber. Imos na janyuol ba. Imos na janyuol. Sawa. Ah, imos na janyuol kik wiwil. Aya. Eh. Ah, paro mane nyicha nyisa, paro cha to ber. To Lucy to ka dang' adhi ire, akia ni dang' otimna ang'o. Paro cha nya konya.

Rungina ko ka koni niya, ok ya wuok ka dichiel kamano ni kuom nyathi gavana. Bi nyathi gavana, mokuongo idhi yudo ka polisi otiyo gi bunde e mbele gate. Nyathi gavana kidhi dalagi odhi jari. Kichwani ng'ino wan nyithi marutu rute gweng' kali ng'ino wan kaka an baba go maka in babu oduma to wang'ere gweng'. Ngimano nyathi gavana free. Ko gima gima timo Osiepa an kaka na Nairobi nyaka na abi kae, an gi rieko mang'eny. Ajuoga ema nya konyowa. Wamany pesa, wadhi kuom ajuoga. Ko- An an gi pesa matin, in be in godo. An gi pesa moro matin to an to gik moro an uka. Mata kwa wadhi wamany yo ma wadhi go kuom ajuoga. Ajuoga cha, Eh? Iluoro ajuoga. ajuoga cha

Jatelo mane sime matiyogo e betting. Ano ka ber piny. I. I. I. Betting. Ara tiyo dhiyo.

to kata odhi medi tich omiyo noko ya kwani med konyo wan bende wayud wayud nyako no eh. Eh, to kata mai mama dino pes gi pes mabeyo magi pes ma China mm. pes ma China jayath eh. nono yath maber kik iwuondwa kaka chon ng'ato nowuondowa Dino ka pesa gin pesa ma China. An akia wuondo ng'ato.
Mano idhi ir pasta, pasta ema wuondo ji. I, i, i. Ok amul gi pesa gi lweta kita kita mbele na ka. Ka ukaiketika. Baba. Ih. To gi to magi yena. Gigi to nobiro go mano ka.
Donge warwakore kamano? Koro oun sani. Eh. Usego thum mane? Ka un sani. Wan.
Eh. Awero ga wer moro ni ajuoga jajuok nyalo negi jajuok nyalo negi ajuoga jajuok. Kendo wero wer maber.
Ini wero thum mane? Ini jam sani mane?

Teko teko donjo. Anene nyako ne wang'a. Anene nyako ne wang'a.
Kama. Ada konyi gidhi nyako no. Ikone kona weche idela timule mula kise mula ka vile kisi yo bor. Ikaw pigno gini rugi pi maber. Kise ka irugi pi maber tikaw tibude kise bude. iloge to kaka iloge no kik ichiem mm. nyaka imany nyako no kiromo kori kori mane aye madam an adwari nako pea to imose ikuong ikoni na kisemose mm. odhi bora falala mosete dhi adhi ayi kodagi iduog ira ka an akia wuondo ji mano wuondi to an akia
Kamano.
Eh! Chunguru, chunguru dhi. Dhi uru. Oyino dhi gi gigewa. Ah!
Noka koro ubigo.
Eh. E- Erokamano, erokamano. Wewe, in duogi, duogi, duogi in motelo. In kik idhi ime chunga. In ere giri ka. M- m- Mamara. Eh, to modongi.
Mamara. Ih, Kaw ma idhigo. Mar otengo tiweyo. Ei, adhi gi simba nikech mano ema betgo.
Isebet dimbi adi? Bed piny. Isebet dimbi adi nyaka ichak bet? Asebet timbe ariyo, nyocha abet ne Man U gi Netherlands. Eh. To Netherland nokodhi ogocho gi Man U nikech Van Persie ja Netherland koro ok onyal gocho gi Man U nikech kogocho gi Man U to ane man yu koro kochako gocho gi Netherlands to rach ni mano koro kwe gwengi koro nyicha yadok aparora kaka dabet to abo chako duogi ni adhi betting bende nikech bet chanda kada gocho ni man yu man yu dano gocho Liverpool Liverpool bahero ok aneno olo Liverpool to aneno ga Liverpool koro ni mondo koro wang'ni koro kogocho gi Liverpool ema Liverpool oloye Oketo. Oketo. Eh?
Oketo. Eh? Biane ka. Biane piny ka. Koro winjo ka punyo jogo. Koro kawo jogo jogo na winjo. Tena ni gani. Baba. Hey.
Ajuoga cha omiyowa yath maber omera. Ajuoga cha konyowa. Koro waene waene omera. Ne, donge nyathi ajuoga? Jine baba ucha okonyi gang'o? Mm. Mumiyo ma ji yath to uno ko uno yedhe ubutiyogo. Mm. Waune ngimana. Tapenji ka uno moti tich loso ngimawa. To utu dhier, ang'o miyo un un gi pesa ya pe, un yadh pesa to utu onge pesa.

Japo mama dwaro imiya. Leo kawo pesa mang'eny. Macha milion 50 ma Kenya mkawo. Koro kwa Hey, kacha pesa kadugo mang'eny gi mang'eny. mapesa moro. Kikoni ne. Kikoni pesa na chako kawo winji. Uno mimi yath non winji. Donge ba- babu puonji yath. Sani koro da yath moro mar betting winjo. Yesu babu med yath mar betting. Ni wuonde ta kabiro timiya winjo. Kacha kayudo ni ni baba uketa ne ng'iew yath. Ibo neno winjo. Donge to kikoni babu gima moro. Kikoni in dada tiling. Winjo. Sianda ne tindo ni. Oketo. Omera gin ni chako kwanyo saa winyo kodonjo kuma bwana. Ani ngini koro kata viola chakoro kadwa. An odonjo kuma kabisa. Eh, Imbi imbi we lose.
Eh, Lucy chaka ne karo kadhi ine. Kendo pasta chako lemo kuoma. Hmm. Winyo jaka dendo ya haya wadi chenge ngina sikana winyo jaka ngufu mara ajua kacha kitu kumaja. Eh, Teko mwana winyo ka inyo chunya. To sani Wewe nyaka changu kenari. Yaani ngiko dada mara chako lemo bwana. Chako. Chako cha waruri. Yangu sana chako de kanisa. Mm. Ana nemo dalem. Atanda we lose. Esta cha no lemon mama ber. Sasa cha konyan.
Kitu ngine ana gisani. Mm. Okane tende mondo ame achaka tim tembe moko nadhi kajuoga. Ngiri kwa pesa alf pesa magana alfa dek ma China. Aluf adek ma China en alu- milion piero abich ma Kenya. Koro ne pesa ma wito mer, madwa nyiewo kata gari. Yawa. To miyo to pastor to ne onge gima okawo kata kuoma to awinjo kata tekono tiyo kuoma. Sani koro idong' maonge kata pesa. Kata Pesa pesa. misemiyo ajuoga.
An to koro kaneno. An an awarora. Bwana ichop maber. Sawa.
Injo maber. Idhi mos na jonyuol bwana. Aje nyiso gini mos na ga jonyuol. Abi moso nigi.
Eh, jonyuol jonyuol kok mos to kibo kawo ni watu wan nitie timbe motimo maricho. Mok beyo to timbe maricho go. Amo ka hero an ga kada jonyuol ka wuoyo wiya marach. Chop maber. Chop maber. Haya. An mago gik Be- mati- inyalo tiyo Jana, go.
jama, eneni. Eh, Nyasaye nitie. en kanye?
En Nyasaye kanye? nitie.
Nyaka Ngima kendo en tiyo. kanye? Ling' mondo iwinji.
An mago gik mok ti kuoma ba. Eh. Eh. Nyasaye nitie. En kanye? Ongima kendo tiyo.
Mano muma Otiyo kanye?
Muma no ae Zaburi wesne apar gabich kanyo kidhi mbele kanyo. Mbele kanyo, odhi mbele kanyo. Odhi mbele. Baba, yale. Mok tigo kuoma. Gochongi mondo walem. Okago. in be goyo ok ago tang' ibi kuma tiye tang' ibi oda ka ni mochna go chong ibi goyo mi nyasaye duong' kech nyasaye duong' ma kamber nyasaye akaw duong' na mi nyasaye wasa man nyasaye no mago walo go chong ibi mondo wale ok ago ibi goyo
gaga wagoyo go chong go mondo wale eh Go piny. Go mondo walemi. Lemo. Nyasaye mane? Bed mos walemo. Abed mos man.
Chung' malo mondo ibed ka mondo wine gik moro yamo kobiro gi yamo. Beduru mos walemo.
Walemo lem mane?
Miuru wang'u.
Wang' mane mwamiyo? Milo ka mi wanga ba.
Wang mongo to rego emume. Iri yambo.
Mage emume.
Galemo kian ga jikama. Galemo kwa ndia jikama.
Ni la yero mane. Miuru wangu. Okwa mi.

ka ni omumbo pesa chai. Baba, dada, hey, Koro hey.
adwa ni ubiro e kanisa mondo walemuru. Uwere uru gi yedhe gi, Bo. yedhe mutiyogo gi. Mutiyogo Yedhe gi. mage, yedhe mage. Nikech Nyasaye Baba. ber kendo ber. Owuog oko. Aye.